mm. i did not understand fully up to a certain extent asati ah, unoramba uchingoitawo matutorials tutorials you know because mm, mm. like i'm saying we didn't own the music that we did some people would take it and own it somewhere mm. zvokutoti ini ndikatonzi song yako iri kupi ndototi nda payoutube unoiona iri payoutube otonosecha ichinobudira kwemwa munhu singabudire pamwe eh, unonzisiza that's not understanding copyright unenge usingatonzwisise copyright so ndozvataiita Why? Eh, like I was telling you kuti susu dancehall artists takaita disadvantage yekuti hatina kubatana neurban groove hatina kuti kubatana nebefore generation ana mudhara manyeruke ana macheso grammar records how they used to do their things we didn't know about that Mhozi taisadiwa jamani. I mean mu understand here. Taisadiwa tanga taitanga tiri vanhu vetsvina in their eyes. Dance uyu ndezve mbanje izvi. Ndezve tsvina izvi. Zvanga singadiwi. Ku radio taitonzi ah. Varani kusasa. Mm. So experience yatakazoya nayo yanga yekuti tega. No one was telling us anything. Kwangu rutozvionera jamani. kwangu tozvionera and nobody wanted to ride on anyone's ticket munhu aisada tozvionera zvani zvake ubata ndikusasa so sound wise this is why you hear our sound is growing every day but kwayakatangira mawani but ukatonzwa ana roke zvine zvamwe madecibel anototerereka eh, atoti nani panenge music yareliswa later mm. yedance off why because nemaproducers iyawoka vanga vasingatide vamwe vacho at that time mm. kuti ha izvi zvenoizi izvi kwangu nana potato vanga vato the make it already ana sniper on ndovanga variko but idzi dzedu dzataiti ngungu idzi mm. dzainga dzinzi hadzitengesi idzi dzaisadiwa zvechihardness izvozvo zvechigeto kuti zvaisadiwa but isusu taizvida manje saka tasina choice so

saka okay zvani mashop isi tikuya kuzosira macd iwewe kauzongoona ya unoita se yaunoita toda macd iwewe unotengesawo chichichi ah okay bo diri edgars bo iri eya bo masina atoita se atodistribute abva yanzi coming out mangwana kutopinda mushopu uri tonoritenga baba wangu waona ende tumari tiri kutowanikeka eh. tichiri kutiwanikei tumari zvoti pagrosari aiwa cd haringazotitadzisa kuita life edu kunge saka cd kedhora akati tichitoita se tichitoenda they had that setup yakabatika nice but madhare edu isusu vanga vasingazive kuti zvichibva mustudio zviri kuzoita sei chave kungorekodha vakomana imbai eh. kana pedza kuimba tinokuona chakudzai tinobuda rini vatodhen vapractice vari kudhen handikuona kwane vamwe manje vasara vakuti right guys iri bo music toburitsa rinei mm. i think yai pane christmas song apa iyi da november Handi nofimba dadada mavideo murovera dadadadada zvinhu zvese kuti uri kumbononzi ah muri kubuda pa TV. Ah yakabuda ere song yaya ausitombozviziyawo ndoyanga iri set up. Saka pazvakazosvika kwatiri German varungu vakanga vaenda neruzivo rwavo. Handiti ka veUrban Groove hatisi kudiwa kugrama kuri kudiwa vemuseve chete. Saka vedance ta idol. ubatanisa tikufanira kuzvionera pana tautanga utoti kona youtube haungatipo matutorials ere toita sei eh. uri bata ndikuzasa saka takanonoka kubata zvese jamani bcause taizvita zvinhu zvititega paipe painzi pari kuda marketing team eh. unenge ungori wega futi ndiwe marketing team ndiwe production team ndiwe artist ndiwe zvese of which you are blindfolded kwauri kunyatsoenda chaiko hausi kukuona bcause hauzi kuti structure inofambiswa sei iblind iguess work so copyright to come back on your question eh. copyright aisaizvira because we started from zero but iwill tell you one good about it one good thing about it mm. vafana vedu vari kutera kufuture havasi they are not going to lack anything because foundation ezvo izvo yakagadzirwa chaizvo chaizvo hatina kuitirwa marketing idzi nevari kunze takaita zvinhu zvichi tega and we are now experienced zvekuti this is why uchinzwa kuti kunokuda kubuda artist nhasi neni song one obva atoenda uchinzi paredio nhasi ah zfm ariko ngeriko why because mabarriers aya akabrekwa vanhu vakutotemba kuti adhansi iri kutochimhanya mm. but at one point zvavo zvinoita saka copyright ezvino izvi ya vamwe vakuiziva because copyright adi kuti ignorant pane law pane window mm. yeah, for every law there's a little window so for a thief yeah. so people just need to wise up hapachisisina need strek emamiddleman nowadays Those things are in your phone, they are direct to you via internet. They are direct to you via Zimra. Wandiri kubata. Right now zvangu pane example jamana kuna kupa ah, zvakawanda. Muno mu Zimbabwe muno. Eh zvinonzi TV yega inofanira kuita license. Number 1. Radio yega yega inofanira kuita chi? License.

handiti ka one roja rine chi one roja rine chi rine tv tobva tazoti times how many households are in zimbabwe handiti ka ngatichidzikisei number yatingoti million because muzimbabwe muna vanhu 15 million saka tongoti pamwe vanhu 15 15 pamba handiti mm. tv one Kana chibhadhara license ye 10 dollars times 1 million imari. Ko motikari motikari dzingani muzimbabwe ukaenda pagoogle dzichana kubetsera kuti 2.2 million or 2.8 inongofluctuate iri papi iri papo there are four terms sorry there are three terms handitika pane three matemu anobhadharwa license handitika saka one term